Kurabira aha burwaire obwa puresha oburikweyongyera kuteganisa abantu baingi omu Uganda, abashaho nibagira ngu omuntu naaba aine kwekyebeza kare kwenda kumanya amagara ge oku geemereire. Okurugiirira aha kitongore ekya World Health Organization, abantu barikurenga biriyoni emwe na miriyoni bibiri na kinaana omu nsi yoona baine oburwaire bwa puresha, kandi ahari abo, obucweka makumi ana na mukaaga ahari igana tibarikukimanya. Ebicweka makumi ana na bibiri baaherize kutunga obujanjabi kandi bakizire. Kandi omuntu omwe ahari buri bantu bataano, ekirikukora obucweka makumi abiri na kamwe ahari igana, nibatuura aha mibazi. Kandi puresha n'emwe omu ndwara z'akabi aha magara g'omuntu ekirikugiriraho kufa. Dokita Amanya Arnold, omukugu omu kujanjaba endwara ya puresha, yaashoboorora ngu puresha neekwatwa bwanyima y'eshagama kutambura kubi na sipiidi y'amaani omu mitsi. High blood pressure nikikira omurira omu rurimi rw'orushaho nitukyeeta hypertension kwonka ni nk'oku orikushanga puresha y'eshagama erikuriya erikutamburiraho omu mitsi yaitu eri ahaiguru. Ni nk'oku orikugyeragyeranisa n'amaizi gaaga nigatamburira omu payipu ahabw'okuba emitsi yaitu ni nka payipu. so washanga amaizi nigatandika okwo kwigura tapu okashanga amaizi nigaija maingi gari aha puresha y'amaani hati naitwe nk'oku turikukigyeragyeranisa eshagama yaaba neetambura sipiidi y'amaani puresha eri ahaiguru munonga tikugira ngu n'omwana n'omukuru kubanga burungi yaakubaire neetandikira nka ahari eegi like twenti faivu tu seventi faivu hati puresha egi teine mukama waayo. buri egi buri muntu oshemereire kuba noza omu irwaro okamanya amagara go oku gagyire gata oku gemerire. Dokita Amanya yayoreka ngu abantu baingi nibatuura na puresha kwonka bakimanya bwanyima y'okuraguza endwara ezindi, kandi egi eine obubonero oburimu nk'okuteerwa omutwe gwa buri kasheeshe. Noba omuntu nobaasa kuba oine puresha ori oku orikutambura ebyawe, abantu abaingi baine puresha kwonka bari gye nibatambura. tokaraka kukimanya ngu oine puresha, namunonga emirundi emingi abantu abarikushanga baine puresha nibaija baine endwara ezindi mbwenu ahabw'okugira ngu n'ekihikaire omuntu aine kupima puresha ninga eki turikweta vital signs tubikyebera tubanza kushanga oine puresha eri ahaiguru munonga kwonka iwe otarikukimanya ngu puresha eri ahaiguru, eky'okubanza kya byona abantu aba nibabateerwa omutwe.

kwonka nyowe ntwire nayo. Abashaho nibatuha obubwengye buriijo n'aha ma radiyo nibatugambira ngu buri muntu oine kuguma nokyebeza amagara gaawe nomanya oku gari. Okyebeza amagara gaawe omanya oku gari kugira ngu ekirwaire kitaija kikashanga oteteekateekire. Nka hati nyine porobureemu nkafuna ekirwaire kikaija omurundi gumwe puresha yaabarura omu mutsi gwangye omu, bansindika za India kandi esente zitakubaasika. Kwonka ku naabaire ninyekyebeza nkamanya. Oku gariyo nigatambura, nkabe nkitangiize kare ku takabarukire, mba niimira emibazi egyo.
Pressure, Ni kirungi okuguma noija noyekyebeza pressure ahabw'okuba oku orikugimanya kare twagitanga, then it is good noobaasa kugikonturolinga kandi torikubona buzibu nk'obu waaba otakagikyebiize otakagimanyire ekaaza ahaiguru munonga. Kucondooza nikworeka ku puresha neeteganisa na munonga omu bakazi abaine enda, ahu abakazi baashabwa kukyebeza. Abashaho nibagira ngu buri mukazi w'enda ashemereire kukyeberwa kumanya systolic hamwe na diastolic puresha ye, ahabw'okuba abashaho nabo nibenda kumanya ekipimo ekya igana na itaano ekya diastolic. Kuzaasa
so omukazi ku akwija owenda banza omukyeberaho oreeba puresha ye eyemereire eta ahabw'okuba sometimes omukazi ku okumukyebera oshanga aine obujuma bwine puresha ekumureetera yaaburwa amaani nainga yaagira ebiwarwara ebindi ebi yaafuna. Diastolic niyo erikukira kureeta obuju bwingi omu bakazi so nooba oine kukyebera okareeba puresha y'omukazi eyemereire eta. Ekitongore ky'eby'amagara omu mwaka gwa enkumi ibiri ikumi kikashohoza ekihandiiko kurugiirira aha. Nikyo ndooza kirikworeka ku kiine ekigyendererwa ky'okumaraho oburwaire obu n'obucweka makumi ashatu na bushatu ahari igana omu mwaka gw'enkumi ibiri makumi ashatu gutakahikire. Job Kato aha bwa Sky TV Yaga Enshonga omuri Mbarara. Webare Job Kato kutuhitsyaho amakuru ago.